Ase abana one thousand, elifu eyemo, kera omonto aru ten thousand, echi nteni million. Nki ekio ochia koagacha gose? Ng'a amaremo akoigwa, koigwa, koigwa, abanto abataka bacha bagocherani gokwa na abanto getabagote chibesa, babaseri korwa oborimo bwabo. Kwanyora ng'a omogondo oo kwamenyire korwa esaku oiboretwe, na abana bago, chisokoro chiago, na abanto baino batinekire, mogondo oyio ochiire from nowhere. Nakore evideo eyemo moiso onde igaa, ingorokia buna chisukuru principal chikoiba chibesa korwa ase abaibori, oko nokoiba korokwo. Ase narwete examples ngateba ng'a abanto bagoteba, chiprincipo chigoteba, ng'a angaa chibesa chia okoagacha edometory, bana mbari korara isiko, chidometory nchisaine, lakini goika agache. Ekero bagachire, next year bamente abana, bagenderera gosaba chibesa igo igo igo igo igo igo. Omanyete omete ama omente abana ang'e mia, igo okonyorekana ng'a chibesa chiria osaba korwa ase ebiborero chiamentire, onye ogosaba elfu tano. You imagine, abana ime igo kwanyore 500,000. Oboibi obwo mbogasaine, bono nachakire gokwana bado tindaika nonye ngati chiprinciple echi ching'ibi mpaka en- ng'ikere ase tokwana amarieta aino. Kimokwana chisukuru eprinciple gekobarangeria kobatebi chibesa mobwate korusia iga na iga, bwata eclip ntomere tobeke igaa, ntomere enamba yane nwere igaa, tumia enamba eywo ontomere chi information gose ing'akere ing'erese. Juzi buna nakora evidio eyio nanyorete chisimi renga ibere, eyemo nkorwa south mogirango, ngatebigwa ng'a eschool principal yacha esukuru gete abwo enyia enkeni, eprinciple eywo abanafunzi bagakora amatemu bagaeta ninety. Esukuru engima ebare abana one thousand. Esukuru principal eyio ekamanya goteba kera omoibori arue three thousand shillings ase abana at least one thousand in three million. Abaibori bakobori chibesa ne chia ki? Ng'a chibesa echio ne chia esherehe ya abalimu ng'a abanafunzi bakorire ki? Betire. Ng'a obwate go celebrate na abanafunzi, abaibori gose ne na abana. Abande nabo obwate gokorerwa esherehe. Lakini bono isukuru ogane amatemo mwarimu okorete, kwani three million inki eki kwanga okorere aba- abarimu aba? Nachire gokora uchunguzi yane nateba abaibori baria mba ba- barimu baria mbaetwe kende, aba- abarimu baria batigetwe nchara, chibesa baetwe nkenge, echinde chikagenda yi. Gose ibo nomonto nonyora naro oraire nyomba mwaye enchara, gose tabwati kende pi ki'omotienyi oyo akoragera, tamaeti ng'a ekorusia mambia ebesa. Lakini eprinciple yabekire ime must ng'a mbakore ata three thousand chiramokonye omotienyi omogima, ng'a ere omwalimu onde ache koragera ase gete, omosacha na omong'ina obwate mokaye, orikire mpaka na egasi na esukuru, na eserekari amina goakanwa kera omotienyi. Naruete example ngabatebi ng'a chiprinciple. Echii gwakora? Nkamoa korwa example kere ngateba ng'a abaibori bakoimokia chibesa baire esukuru bagaakana eschool fees, chibesa echio nonya ebiombe barusia mbabwati nonya nechio chikoirania. Na abande baimokia ching'ende, chibando, esukuma koira esukuru ekero at least eschool fees ekore ki? Epungue. Omoibori oyo yakorusirie buta ase chisato echio okomosaba agende achie goakana omwalimu onde aragere esherehe moire Mombasa achie koragera ororo. Ha? Ogoeta gw'esukuru na omwanafunsi okwamwa. Abaibori egasi yaino mwakanire gosomia. Somia! Abalimu amin, somia esukuru. Somia egasi yaino ogosomia abalimu. Appreciation abai- abaibori baete gwancha bweka atae naki ngwasometie omwana one oetire, embori eye erabe oo. Gose ngwasometie omwana one oetire, ebesagete. Gose abanto tibaanche komosabora, lakini tari ngobeka master. Natete kobua ng'a ekero nagetwe esimi eyio, ng'a eprinsipal ekaba eka abana nchera ng'a agache mwa three thousand, omwana aruete eschool fees, eschool fees yanachwa chiri chiriingi chilifu isato chiasoa ase ama ase ase esherehe eyio, eno gwatomoka yaani ndorete chibesa bono chia eschool fees. Eprinsipal eyio yamanya goteba ng'a inche ndetire aa nomochumbe, kende nkio ogontebia.

Ngakerwa esimi eye korwa ase akorokwo ng'a ting'a, ngatebiwa esukuru eye ting'a iga aria abaiseke yaagachire buya sana, ang'e na ting'a around aria, tinyekwana rieta lakini next time ninyekwane. Kera omwaka ebakorwa ten thousand kera omoibori ten thousand chiochia kogachwa, na esukuru eywo bare more than one thousand students. Ase abana one thousand, elifu eyemo, kera omonto aru ten thousand, echi ten million, inki ekio ochia koagacha gose? Onye esukuru eyio yaagachire ere smart maridadi, embariri kabisa buya, ten thousand kera omwaka echiaki. Igo kera omwaka, kera omwanafunzi goika akane chibesa echio korwa ase omoiboro, kae chibesa echio korwa. Ntagete toigwanane igaa point blank. Esukuru echi nakwanire ibere, tiga ko ibere abaibori. Esukuru ebwenerete koagachiwa ne eserikari gose na abaibori boka. Comment section amo ontebie, lakini ntagete kobasaba abanto baria mokora chividio chiane, onye kobwate ecounty director ende John's Education, ache online tomoborie amaswali naki. Chisukuru naki chibwente koagachwa abaibori gose neserekari. Kera abaibori bakoagacha, ng'a okoamoa chibesa niga chikoruegwa, kere chiarurwa, naki mokomanya egesura chibesa chiatomekire buya. Naende, gose oyo obwate enamba ye cabinet secretary ye education ache on board ontomere, omanyete abasani baye mora, atoe enamba atoerese mogosi ogamba, atoerese atotebi precisely naki inki abaibori babenta gokora. Ekero abaibori baito. iba babwate obwoba sana, to- o- okane omwana ogo aburwe nonya ne eribwa eyemo agose ari gochinka, gose aye abwate ribwa okoiboka abe expelled korwa esukuru, sukuru nki ekio? Nsusa ati kei tokori ase. Na abanafunzi bande nkorora bare ebinto buna ebi, mokonyora bastrikire mwa amagote ang'e abana basarekire omwana akoruka. Soba mbabwati kende, ebare enchara, esukuru agochia. Agaika esukuru ase are gochika, ekiagera erarikwa ng'a chibesa chia sherehe. Gakorigereria ng'a sherehe eyio inche mbanye gotwara motienyi yare gose nere ng'a, omwana oyio agotwara obororo. Tiga totware an understanding naki esociety yaito yabeire rotten both from the leadership all the way downwards. Ntotagete cabinet secretary of education bono John Boda oyobwate enamba yaye montigerie mwakere esimi tomobeke live batoerese naki chibesa chia esukuru of this type naki chibegete gokorekana that's first, second onye kobwate omocounty director onde bwensi tomoerese tomobore naki oyo omocounty director nki eke na eke gegokorekana naki amang'ana abwate okorwa chisukuru. Mimi bwane inche ngase nokorigia chinamba echio, ngochinyora nimbatebie, ntanyanyo ntaranyora first of all nyire esango, gose onye kore principal oritayete, ng'ake range esimia oseene naintwe totebe experience ki agwo, naki amang'ana abaete koba. Ngorigende principal eyemo korwa nkaga aria, toigwe amang'ana aya naki agokorekana. ntogotwara environment y'abanto bakoibera abari abaibori gochia na gochia, na chibesa echio buna bono echa remedial natete gochia goika esukuru, omwarimu oyomo nantebia actually ase etext agantebia ng'a chibesa chia remedial chigosabwa korwa ase abaibori, chiika esukuru, bago baye baye gose one fifty, echinde chionsi pi chiariegwe. Namba there medo ne eyane, abanafunsi gosoma korwa exactly eight mpaka four gose five, those hours are enough, remedio ne eyane, somia abanafunsi baino mapema, babeke esystem engiya, abanto bande bagokora omokia totabaneneretie for no reason, mh, koriera tu chibesa, okorigia chiprogram abwo oriere chibesa. Ase comment section iga ing'oroki exactly what's happening in your school, ng'ake ase emeng'eresa. Barabwate tosapotie echannel enamba nere igaa, don't fear naende omwabo abwo eh, ng'akera esimi ng'a information that's the best support orang'e eh, ng'akera esimi eyio nere esapoti ntagete korwa ase more. Ng'akera esimi ntebi sukuru gete gete gose iga gose gose egasi egokorekana. Buna bono nakererwa esimi na omosubati gete abwo, agantebia lands bono iga it's a problem, gusia abanto bakoiberwa amaremo right, left and centre. Ninga ase nonkore uchunguzi yane. Ntoche amang'ana aya, ng'a amaremo akoigwa, akoigwa, akoigwa, abanto abataka bacha bagocherania gokwa na abanto getabati chibesa, babaseri korwa oborimo bwabo. Kwanyora ng'a omogondo oo kwamenyire korwa esaa kwaiboretwe, na abana bago, ase okori chiago, na abanto baino batinekire, mogondo oywo ochiire from nowhere.